Minn Għawdex għall-Alaska, xogħol odjovisiv tal-artist kontemporanju Austin Camilleri, għall-ewwel darba qed jiġi esibit fil-Mużew Anchorage fl-Alaska. Il-mużew qed itella' sensiela ta' wirjiet ta' artisti mill-Mediterran u fetħu dan il-proġett bix-xogħol tal-artist Austin Camilleri.
Issa dal-għam huwa huwa xogħol parti mix-xogħlijiet tiegħi ta' test. U jiena meta nuża tekst ħafna ħafna drabi nuża l-lingwa Maltija. Huwa xogħol li sar fil-2017, 2017, u l-ewwel darba nintwera fil-fatt kien kien Brussell, il-Bozar.
Il-Mużew tal-Anchorage, li huwa l-mużew ewlieni tal-belt ta' Anchorage fl-istat Amerikan ta' Alaska, huwa wieħed mill-ftit mużewijiet li qed jimbotta azzjoni konkreta fejn jidħol il-bidliet fil-klima li qed jinħassu ħafna f'din il-parti ta' fuq tal-dinja.
Għalija interessanti ħafna, anzi huwa importanti ħafna li b'xi mod ieħor da qed jitkellem ukoll fuq il-climate change għax it's close to my heart. Però l-climate change għalina eh, jien norbot ħafna mal-immigrazzjoni. U parti essenzjali tax xogħol tiegħi in ġeneril huwa immigrazzjoni. Eh, u sabiħ Kif iż-żewġ affarijiet jitkellmu intrinsikament ma' xulxin flimkien f'post totalment differenti minn tagħna.
Hawnhekk għandna realtajiet li qegħdin iseħħu bħal komunitajiet li qed jiġu mġela li ċċaqalqu minn fejn dejjem kienu għal eh, art iktar iktar biex ngħidlek sikura U allura l-mużew qed jimbotta aġenda b'saħħitha ħafna li hija wkoll aġenda aġenda globali. Fil-fatt ix-xogħol illi nagħmlu fuq il-bord huwa li nwasslu kemm għal attenzjoni tal-pubbliku ġewwa Anchorage kif ukoll għal pubbliku globali aġenda illi permezz ta' xogħlijiet ta' artisti partikolari tkun tista' tiġi komunikata ħafna aħjar.
Interessanti ħafna għalija wkoll eh, narah fuq livelli differenti, fi sens fuq livell purament estetiku, fiżiku. Hm? Għax dan intwera darbtejn, intwera darba Malta, l-ewwel darba Brussels, u darba Malta. Imma intwera eh, darba fuq screen u darba fuq projection vera zejra. F'dal-każ qed jintwera projection kbira ħafna faċċata ta' mużew, ġifieri dak diġà għalja u intriganti. Dan l-arloġġ li għalija kien marbut ma' arloġġ tipikament Malti, l-arloġġ tal-lira, li kull kwarta jibdel il-ħin, allura jien hekk fid-disa' qed naraw id-disa' imbagħad fid-disa' u kwart imur għal disa' u kwart imbagħad mid-disa' u kwart imur għal disa' u nofs. Eh, f'kuntest ta' l-Alaska qed jieħu sens Eh, importanti f'dan il-kuntest ta' climate change u ta' rise of sea levels.
Forsi Malta f'pajjiżna jistgħet il-każ li maħniex daqshekk konxi li din hija realtà li qiegħda tiġri, mhux li se tiġri, imma li qiegħda tiġri, eh, u permezz tal-arti u tal-kreattività, il-messaġġ jista' jitwassal b'mod b'saħħtu u b'mod ċar għal udjenza internazzjonali. U dan huwa r-role ta' artist Malti, li f'dal-każ huwa Austin Camillier, li qed jgħin biex jasal dan il-messaġġ b'saħħtu u b'mod ċar ħafna.

Maltarti se jiltaqa' mal-artist Austin Camilleri li qed jesibixxi xogħol odjofisiv fil-Mużew Anchorage fl-Alaska.